Уӕллаг Мызгуры зӕхх у тынг уӕрӕх, бакастджын, хибар, хуры тынтӕй ӕфсӕст, бӕркадджын ӕмӕ табуйаг хӕххон бӕстӕ. Уымӕй уӕлдай не заманты фӕстӕмӕ уый у ирон адӕмы фыдӕлты бындур, зӕххон дзӕнӕт, аргъӕутты бӕстӕ. Афтӕ ис схонӕн Мызургомы ӕрдхӕрыны рӕсугъд зӕххытӕ. Фӕлӕ ацы хӕхбӕстӕ канд ӕрдзон лӕвӕрттӕй хайджын нӕу. йӕ бынат куыд бӕрзонд ӕмӕ сыгъдӕг у, афтӕ Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр уыдысты йӕ сыгъдӕг ӕмӕ хӕрзӕгъдау адӕм. Ӕнӕгуырысхойӕ зӕгъӕн ис, ам цы фӕлтӕртӕ цардис ӕнусты дӕргъы, уыдон уӕздан ӕмӕ сыгъдӕг адӕм кӕй уыдысты, уымӕн ӕмӕ стыр мызуры алыварс цы бирӕ кувӕндӕттӕ ис, комы хистӕртӕ цы диссаджы таурӕгътӕ ӕрыхъуыстой сӕ фыдӕлтӕй, уыдон сты вдисӕн, уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ сын кӕддӕриддӕр сӕнгом бастдзинӕдтӕ уыдис, ӕмӕ ацы зӕххы бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ кӕй ис ӕмбӕхст, уымӕн.
Фыццагдӕр, сӕйрагдӕр уыди Хуыцауы дзуар. Адӕм Хуыцау сфӕлдыстой мӕ куы раиртӕстой, уӕд скодтой фыццаг кувӕндон Хуыцауӕн Хуыцауы дзуар. Ӕмӕ мӕнӕ ам нӕ сӕрмӕ Хуыцауы дзуар ис. Уыртӕ уым саугъӕд ис зӕронд Уастырджийӕ хонынц. Цард уыди балцӕй. Адӕм уыдысты бӕлццон. Къахӕй, къӕсӕрӕй рахсты уӕддӕр балцы дӕр. Ӕмӕ ирон адӕммӕ та балцӕй кадджындӕр ницы уыдис. уый тыххӕй мӕ ӕрыгонӕй хъуамӕ баиттаис балцыты кӕнын, цӕмӕй адӕммӕ хӕссай, иннӕ адӕм сӕмӕ хӕссай де гъдау, ӕмӕ уыдонмӕ хорздзинад ис, ис уыдон та дӕхи адӕммӕ хӕссай. Уый тыххӕй кодтой балцыты. Мӕ-иу ӕрыгонӕй абалц кодтой, ӕмӕ-иу къамыны уагътаиккой исты паддзахады цалдӕр аз дӕр, цӕмӕй уыдоны взаг базона, уыдоны ӕгъдӕуттӕ базона, бастдзинад уа. Мӕ фӕстӕмӕ кӕмдӕр бинонтӕ дӕр скодта. Мӕ фӕстӕмӕ иннӕ балц иннӕ балцытимӕ фӕстӕмӕ раздӕхтис. Иннӕ балц-иу хъуамӕ скодтаис кар, кар куы баздаис уӕд. Ӕнӕмӕнгӕй, ӕртӕ балц уыди нӕмӕнгӕй. Балцӕудысты бирӕ фӕлгуыртӕ бацу, хъуамӕ адӕймаг скодтай. Кар куы бацуаид рӕстдзинады фӕндаг ласу, рахиздзинад тауӕгыл ӕмӕ нӕхкъуырд радт фадгултӕн. Хъуамӕ хсардзинад равдыстаис. Стӕй-иу кары куы баздаис, уӕд-иу хъуамӕ суыдаис балцы сӕрдар. Сыбыртт кодтаис балц ӕмӕ аздаис ӕндӕр балцы. Ӕмӕ бӕстӕтыл дӕр зылдаис, нӕхи ирдзинад байтыдтаис, мӕ фӕстӕмӕ адӕмы хуыздӕр рӕдӕуттӕ дӕхимӕ схастаис. Ёйыди махӕн нӕ сӕйрагдӕр ӕмӕ уый тыххӕй уыди Уастырджи тынг кадджын. цард уыди балц, ӕмӕ махмӕ хоныц зӕронд уастырджи, ме ӕргом куывтой. Йе мной фӕстӕ зӕронд уастырджи фӕстӕ ис Сауасила. Йе мной махмӕ хоныц Сауасила. Куырттат комме хонц, тӕгӕй комме хонц, ты бауасила, махмӕ та саугъӕд хуыйны ме цӕмӕдӕр хоныц сауасила. Уыд йӕ фарсмӕ игӕрагон. Рагон зӕдтӕ сты дымгӕты бардуаг. Йер бамбарам ӕй дымгӕ куы науӕд дигирек дӕр нӕ ракалдзӕнис. Ӕмӕ йӕ уыцы дымгӕ фӕлмӕн куы ауӕд ахъаз у. Фӕлӕ ӕвзӕр дымгӕ куы ауад, та дын сисдзӕнис дӕ тыллӕг ӕмӕ сыдӕй амӕлдзӕн. Ӕмӕ уымӕ дӕр кодтой куывд. Гарагон зыдтой, Гарагомы куывтой ӕргом кувӕндоны. Мӕ сӕ зыдтой иумӕ мызурхъӕу зыд. Йӕ ри куывды дӕр афтӕ уыди. Сауасила, Гарагон мӕ мызурхъӕу зыд иумӕ. Хъӕдымӕ ӕй кувӕндон бурон дзуарӕй хонынц. Стыр мызур согъдитӕм диссаг исӕн сӕхи дурыл джиртӕ кувӕндон. Тутыр, дуры сӕр, сафа дуры бын ӕмӕ фӕлвӕра астӕуй. Ӕртӕ кувӕндон сӕхицӕн ди сохъитӕн ясран. Уӕлдӕр нохъомӕ чи слыгъди, се удон скодтой рагъыл сонайы дзуарӕй хонынц ичъына. Уый та уыдис октябры-иу адӕм сӕ тыллӕг куы бафснайдтой, йӕ уыд-иу скуывд скуывдӕй мӕй бакуывтой, зымӕг фӕлмӕн куыд уа. Тхӕй мӕ карз зымӕгӕн фостӕр фесӕфтаиккой мӕ адӕм бӕрзӕй цардысты. Ӕмӕ-иу куывд скодтой мӕй бакуывтой да. Ичъынайау, ичъынайы калмау куы нӕ уай, ичъына дӕр хонцу скувӕндон, ичъынайы калмау куы нӕ уай, фӕлӕ ма фыды хатыр куыд бакӕнай, фӕлӕ мӕджымӕ куыд уай, зӕгъы. Афтӕ та ичъынайы кувӕндон. Ерма дӕлдӕр ис мӕ калгабыртӕ, ёй та шудӕттӕ мах куывтам, Мыкалгабыд кувӕндон, уырдӕм мах Ёском чи цардис, ардгӕй дӕр цыдысты. Мады Майрӕм, уый дӕр мӕнӕ ам стыр мызур уыдис, ӕргом кувӕндон, ӕргом дзуар, лӕппуйы куы райгуырди, уӕд-иу ӕй уырдӕм сылгоймӕгтӕ схастой зӕронд ус ӕмӕ-иу цран Бафӕдзӕхстой Мады Майрӕмыл еумини дур, еумӕ Сосланы куд атылдтой донлӕ, афтӕ Нартикка чи адон дӕр, афтӕ хъуамӕ лӕппуи ӕртӕ хатти дул атылдтаиккой, ме бафӕдзахстаиккой. Ома сӕндых куд уай, фидар куд уай, ме бафӕдзахстой. Ацы фарас кувӕндони ӕма циппӕдӕс хӕдзари исмӕ кувынц, кувынц афтӕ. Алкӕмӕн дӕр йӕ бон бӕрӕггонд у, мӕ рагацау хӕлттӕ сыппарынц хъӕуты мидӕг. Мӕ вӕййынц, ӕртӕ фысы мӕ вӕййынц. Сау уацилӕй Иннӕ аз та иннӕтӕ байвынц. Куы кӕнӕм жур хъӕузӕд, мӕ та иннӕ аз иннӕтӕ байвынц. Афтӕ ивгӕ цӕуынц. Ӕмӕ уыцы ирон ӕгъдау, уый ирон ӕгъдау, йӕ хал кӕмӕн схауа, уый хъуамӕ уа фысым. Йӕ уыцы фыдӕлты бӕрзонд ӕгъдау мӕнӕ сыфтӕрдӕг къахыл ма рахӕсс. Афтӕ мӕ адӕмы сайнӕгтӕм балӕггад кӕн. Ӕмӕ сӕ адӕммӕ сын радт Ӕмӕ дарддӕр дӕ царды кой кӕн.
Ирыстоны хӕхбӕсты бӕрзонддӕр, сыгъдӕгдӕр бынӕттӕ рагзамантӕй фӕстӕмӕ кӕддӕриддӕр уыдысты табуйаг. Рӕгъты цъуппытӕ, арф лӕгӕттӕ, сусӕггаг къохтӕ адӕмӕн амынд уыдысты куыд уӕлӕрвтимӕ баст тыхджын бынӕттӕ, ӕмӕ уырдӕм адӕм цыдысты куывды сӕхи фӕдзӕхсынмӕ. Уыимӕ адӕм ахӕм рухс куывддон бынӕтты бын, Хуыцаумӕ зӕдтӕй ӕфсӕрмы кӕнгӕйӕ, архайдтой сӕ цард аразын фидауцджын, уӕздан ӕмӕ ӕгъдауджынӕй. Стыр Мызуры ӕхсӕрдӕсӕмӕносы фӕстӕ абоны ирон мыггӕгты фыдӕлтӕ куы рцардысты, уӕд сын бацамындӕуыдысты рагон куывддон бынӕттӕ.
Ацы дзуар у нӕ фыдӕлты дзуар. Нӕ фыдӕлты размӕ чи уыди, уыцы дзуар. Хуыцауы дзуар. Ам йӕ куывтой адӕм, хъӕубӕстӕ чи сты, уыдон ӕм цыдысты. Дзуар та афтӕ нӕ уыдис, ӕмӕ кӕм дӕ фӕндон дзуар скӕ, ӕмӕ дзуарӕй баззайдзӕн йӕ уыцы дзуарузӕгӕ. Фӕлӕ фыдӕлты рӕстӕджы дзорттӕ дӕр цыдысты адӕммӕ хӕстӕгдӕр. Адӕмимӕ баст уыдысты. Ӕмӕ йӕ уӕд-иу хсӕв ратахтис рухсгӕнгӕ. Ӕмӕ-иу кӕм фӕл... хуыссыдис, йӕ ус ран-иу ын скодтой кувӕндон. Ӕмӕ уал уытон бӕгӕны скодтой, бӕгӕны-иу сфыхтой уӕрыкк, фыси уаргӕвстой мӕ ой дзӕбӕх пакой кодтой, афтӕмӕй уӕ бӕгӕни нывӕрдтой. Ӕмӕ афтӕмӕй куы сфыхтис, ӕмӕ иомӕй куывтой нӕлгоймӕгтӕ сӕхӕдӕг. Сылгоймӕгтӕ дӕр цыдысты, фӕлӕ сылгоймӕгтӕ хӕстӕг нӕ цыдысты уартӕ иу 50 метрӕй хӕстӕгдӕр нӕ цыдысты сылгоймӕгтӕ. Ӕмӕ алы адӕймаг дӕр йӕхи фӕдзӕхста алы хъӕуы чи ссыди, уыдон ӕрмӕстдӕр фӕцӕуын сӕхи фӕдзӕхсынмӕ, йӕ кӕстӕрты фӕдзӕхсынмӕ, бинонты фӕдзӕхсынмӕ. Та кӕрдзыны кодтой, ӕртӕртӕ дзыхонтӕ кодтой, фысым-иу чи уыди, уый-иу скодта ӕртӕ кӕрдзыны, ӕртӕртӕ дзыхоны. Ӕма гъӕуатиуӕдонӕй фувгас кодтой. Дӕле гьӕуцӕ лӕгъз чи у, мӕнӕ ам дӕле лӕгъз мӕнӕ тӕрфе. Гьӕумӕ ди хъаст. Ахӕм кувӕн деу нӕ уди, сӕмӕ хъаст кӕм нӕ уди, зард кӕм нӕ уди.
Бурон кувӕндоны равзӕрды тыххӕй та хистӕртӕ афтӕ дзурынц. Иу заманы, революцийы фӕстӕ, Сохитӕй иу лӕппуйы размӕ хохы фахсы лӕбырдӕй разындысты рагон дзаума, сыгъзӕрин фатымӕ ӕрдын ӕмӕ фӕрдгуытӕ. Лӕппуйы бинонтӕ дӕсныйы бафарстой ӕмӕ сын уый загъта, уыцы дзаума хуымӕтӕг дзаума кӕй не сты. Зӕххы бынмӕ, дам, ис фыдӕлты гамхуд ӕмӕ ӕрхуы аг, ӕмӕ уыдон ӕркъахын хъӕуы. Лӕппуйы та арв цӕвдзӕн ӕмӕ уый фӕстӕ уый суыдзӕн стыр дӕсны, зонынджын лӕг. Нӕ баууӕндыдысты лӕппуйы бинонтӕ табуйаг дзаумайы ӕркъахын, тарстысты лӕппуйӕн арвы цӕфӕй ӕмӕ дӕсны хӕс исынӕй. Фӕлӕ уый адыл сыгъзӕрин фатымӕрд ын фесӕфтысты, лӕппу та ӕваст амардис. Ӕмӕ уӕд хистӕрты уынаффӕмӕ гӕсгӕ уыцы рагон табуйаг фыдӕлты дзаумайы номыл скодтой куывддон бынат ӕмӕ уырдӕм афӕдз иу хатт ссӕуынц бакувынмӕ хъӕуы цӕрджытӕ. Иннӕ рагон кувӕндон та ис ӕнӕвнӕлд табуйаг Саухъӕды астӕу, уый у Сау Уациллайы дзуар.
Ацы Сау Уацилла у рагон дзуар. Ӕмӕ ацы хъӕдӕй кӕнӕн нӕ уыдис. Ӕмӕ Иу бахъуди лӕджи мӕнӕ истӕмӕн, хъӕдӕрмӕг, зӕгъгӕ, йе суг. Уӕд-иу цыдыстыртӕ губорышкӕ ӕмӕ Ӕмскув Модасхъӕуйой ракӕ. Ӕндӕр ӕмсуайӕмӕ дзы ралыг кӕмӕ акал, афтӕ нӕ уыдис. Йӕ бӕрӕгбон вӕййы июлы 25-имӕ, кӕд раййафа сабатбон, сабат вӕййы. Йӕ уӕд ӕм йӕм бирӕ адӕм фӕцӕуы кувынмӕ. Дзуӕрттӕ бӕрӕг сты, йӕ рацу бӕлас дӕр мӕнӕ Уасиллайы бӕлас, ӕмӕ ставддӕр бӕлас йӕм хъӕд астӕу никуы ис. Ӕмӕ дзуӕрттӕн сӕ ном арын хъӕуы кӕддӕриддӕр.
Ӕппӕты фылдӕр адӕм ӕрбамбырд вӕййы Уӕллаг Мызуры хъӕузӕды бӕрӕгбоны рӕстӕг. Афтӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ уый у Мызурӕй ралидзӕг мыггӕгтӕн сӕ иугӕнӕг бӕрӕгбон. Фӕстаг фынддӕс азы дӕргъы йӕм райдыдтой цӕуын фылдӕрӕй фылдӕр адӕм. Хуымӕтӕг зӕхх кӕй нӕу стыр мызур, уымӕн ӕвдисӕнӕн баззад Сохиты Сафайы таурӕгъ. Йемӕ баст ӕцӕг хабӕрттӕ таурӕгъты дзуринаг фесты ивгъуыд ӕнусы цыппорӕм азты. Уӕд фыдӕлты ӕвӕджиауы хӕзна хистӕртӕ хохы кӕмдӕр бафснайдтой, уымӕн ӕмӕ уыдтой, фидӕны фӕлтӕртӕ йын фаг кад кӕнын кӕй нал бафӕраздзысты, уый. Уыцы табуйаг дзаума ма ӕрыййӕфтой дзӕнӕты бадинаг Хацъаты Буски ӕмӕ Сохиты Сослан. Уыдоны ныхасмӕ гӕсгӕ кӕддӕр Сохиты мыггагмӕ уыдис фыдӕлтыккон хӕзна, хуыдтой йӕ Сохиты Сафа. Уый уыдис ӕфсӕйнагӕй конд чырын. Йӕ хуылфы уыдысты табуйаг, тӕмӕссаг дзаума. тымбыл сыгъзӕрин къоритӕ нывтимӕ, сыгъзӕрин дзуар, незаманты фыст чиныг ирон адӕмы равзӕрд ӕмӕ историйы тыххӕй. Бӕгӕныйы къус ӕмӕ ма ӕндӕр дзаума. Сохиты мыггаджы бырны уыдис ӕххӕст кӕнын йӕ рагон ӕгъдау. Куыд дзырдтой хистӕртӕ, афтӕмӕй Сохиты Сафа уыд тынг карз ӕмӕ ӕргом табуйаг дзаума. Бирӕ хӕттыты-иу адӕм уыдысты вдисӕн йӕ ӕргом архайдӕн, Афӕдзы дӕргъы-иу Сафайӕн фысым радыгай уыдысты, сохитӕй куы иу, куы иннӕ хӕдзары бинонтӕ. Ӕмӕ уыцы афӕдзы дӕргъы хъуамӕ сӕхи дардтаиккой куыд куывддон бынаты, хъӕрӕй дзурӕн дӕр сын не мбӕлди. Куы-иу рцыд афон Сафа ӕндӕр къонамӕ хӕссынӕн, уӕд-иу хъӕубӕстӕн фехъусын кодтой, абон сохитӕ сӕ сафа хӕсдзысты, ӕмӕ уӕ уынджы мачи уӕд. уымӕн ӕмӕ нӕ фӕччыди, исчи хӕзнайыл амбӕла, уый. Уымӕй уӕлдай сафа кӕуылты хъуамӕ ахастаиккой, уыцы уынгтӕ хъуамӕ уыдаиккой хӕрзмарзт. Иу хатт та, дам, сохитӕ цы хӕдзармӕ ӕрбахастой сафа, уый бинонтӕ уыцы чырын хӕзнатимӕ ӕрӕвӕрдтой бӕхы цармыл. Ӕмӕ уыцы бон сӕ лӕппу бакуырм ис. Дӕсныйы бафарстой мӕ сын уый бацамыдта, табуйаг дзаума ахӕм царм лӕвӕрын кӕй нӕ фӕччыди. Уӕд хистӕртӕ царм аппӕрстой, кусарт акодтой, хатыртӕ фӕкуырдтой, фӕкуывтой ӕмӕ лӕппу йӕ цӕстӕй ракасти. Радзырдтой ма нын ахӕм ӕвзӕр хабар дӕр, хӕзнатимӕ цы рагон чиныг уыдис, ууыл уыди бирӕ дзурджытӕ, ӕмӕ афтӕмӕй иу заманы Сухитӕм разынд ахӕм лӕг, уыцы чиныг кӕмӕндӕр ӕндӕр адӕмыхаттӕй ӕхцайыл чи ауӕй кодта. Уый адыл афӕдзы мидӕг иу иннӕйы фӕстӕ амардысты йӕ бинонтӕ цыппӕрдӕсӕй. Уӕдмӕ, дам, йӕ сӕрхойгӕ лӕг йе стыр аххосыл басастис, фӕлӕ йын ӕгӕр байрӕджы. Хъыгагӕн, уыцы зынаргъ чиныджы фӕд уӕдӕй фӕстӕмӕ нал разынд. Ӕмӕ мын афтӕ кӕс, ӕмӕ дуне дзӕгъӕл у. Нау дуне дзӕгъӕл. Ӕз уын иу таурӕхъ радзурдзынӕн. Ме байхъусут. Сывӕллон бахъон у, афтӕ зӕгъы, баба, ме рцарды барын байдыдтон. Рахиз мӕ галиуын барын. хорзем ӕвзӕрдир тасун. Мӕнӕ дӕу зонун кувӕгӕй. Цӕстуарзон адӕймаг, адӕмӕн ӕххуыс кӕнис. Мӕнӕ уый та нӕ схаг йӕхицӕй дзуаллаг сарызта, мысайнӕгтӕ давы, адӕмы дзы чъизи кӕны, айсӕрды сын сӕ дзыхтӕ сын ахгӕны. Тыхст адӕймагӕн. Сау калкулаты фыссы адӕмыл. Мӕ кӕд Хуыцау йӕ де хцауцон ӕмар. Мӕнӕ афтӕ зӕгъы зӕронд лӕг, хъӕбул, ацы дуне чи сфӕлдыста, уый нӕ зонын. Хуыцау ӕй сфӕлдыста, ӕрдз ӕй сфӕлдыста, нӕ йӕ зонын, фӕлӕ чи сфӕлдыста, уый сфӕлдыста рахиз дӕр мӕ галиу дӕр, хорз дӕр мӕ ӕвзӕр дӕр, урс дӕр мӕ сау дӕр, хъам дӕр мӕ уазал дӕр. Ӕмӕ йӕ сӕйрагдӕр у, йӕ хӕс у рӕстӕмбис. Сфӕлдисӕгӕй ӕмбары, рахиз куы науӕд галиу дӕр не уыдзӕни, цард куы науӕд мӕлӕт дӕр нӕ уыдзӕнис. Ӕмӕ рахиз хъуыддӕгтӕн адӕймагӕн сфӕлдыста зӕдтӕ ӕмӕ дауджытӕ. Ӕмӕ йыл кусынц, ӕмӕ йӕ рӕст фӕндаг кӕнынц, рахиз фӕндаг дӕр дарынц. Галиуан та сфӕлдыста дӕлимонтӕ ӕмӕ хӕйрӕджытӕ. Нӕ дзуринӕгтӕ. Ӕмӕ уыдон та адӕймаджы галиуырдӕм здахынц. Йӕ чъындыдзинады, йӕ мӕнгарддзинады, йӕ кӕлӕндзинады ме галиуырдӕм аздахынц. Ӕмӕ кармӕ куы бацӕуы лӕг, уӕд кӕнӕ вӕййы куырыхон, кӕнӕ вӕййы хӕйрӕджджын. Ӕмӕ цӕмӕй ацы взӕр адӕймаг амӕла, уый тыххӕй рӕстӕмбисӕн хъуамӕ ацы хорз лӕг дӕр амӕла, цӕмӕй рӕстӕмбис уа цауӕт. Ӕмӕ кӕцы зӕды фӕнды раттын ацы рӕстуд адӕймаджы, ацы хамасхор тыххӕй? Ӕмӕ адоны фӕрцы

уӕд сфӕлдисӕг йе сфӕлдыстаджы сӕр рахиз рахиздӕр исфӕлдыста ӕмӕ дзы ахӕм адӕймаг фӕзыны ӕмӕ сын ныхкъуырд ратты ацы дӕлимонтӕн ацы хӕйрӕджынтӕн ӕмӕ та цардӕн дывыл вӕййы абон нӕ та ахӕм уавӕр стӕм уынӕм ӕй цы уавӕр стӕм и ӕмӕ та фӕзыдзӕн иу лӕг ӕмӕ йӕ уды ныхмӕ адонӕй тӕмбертӕ нисӕфдзӕнис ӕмӕ та цардӕн дывылдзӕнис цард дон къусӕй уӕлдай нӕ фӕзӕнц, фӕлӕ йӕ рахиз дӕр ӕнӕмӕгӕй пол ахиздзӕнис.
Ирыстоны табуйаг хӕхбӕсты алы ком дӕр у зынаргъ ӕмӕ нын дӕтты фадат бамбарынӕн, адӕймаг кӕй у ацы мбисонды рӕсугъд ӕмӕ ӕппӕтӕй хӕст Хуыцауы сконд ӕрдзы иу хай. Амӕлӕджы удварн дӕр кӕй хъуамӕ уа хӕхты хуызӕн сыгъдӕг ӕмӕ бӕрзонд. Уыцы хъуыды лӕджы зӕрдӕ кӕны фидардӕр, йӕ фарн фылдӕр, ӕмӕ йын амоны царды рӕсугъддӕр ӕмӕ растдӕр фӕндӕгтӕ. Фыдӕлтӕй ма ахӕм ныхас дӕр баззад, фӕстаджы бӕстӕ хӕхбӕстӕ у, зӕгъгӕ. Ӕмӕ кӕд зӕххыл цӕрӕг адӕмтӕй бирӕтӕ бамбӕрстой, куыд ахсджиаг у алкӕмӕндӕр йӕ уидӕгтӕ зонын, уӕд уый уӕлдай хуыздӕр хъуамӕ ӕмбара ирон лӕг ӕмӕ цӕстыгагуыйау хъахъхъӕна йӕ уидӕгтӕ, йе взаг, йе гъдӕуттӕ ӕмӕ рагон кувӕндӕттӕ. Уый у нӕ иунӕг амондджын фӕндаг Ирыстоны бӕллиццагдӕр.